Mi oedd hi'n Steddfod wych hefyd yn doedd hi? Ond yn enwedig yng ngwestai arbennig i heno, y Prifardd Aneurin Karadog yn ennill y Gadar wrth gwrs, ond mae'n werth cael golwg unwaith eto ar bwt o'r seremoni ar ddydd Gwener.
Dyna'r gloydd, y pafiliwn yn yfennu dan i sang yr goleuadau'n chwilio ac yn canfod y prifardd. A wyle'r gŵr a ddaeth i'r brif.
Rhag ofn fod 'na rywun ddim yn siŵr, Mae ddim yn gweld yn ddigon da o pen draw i fan hyn. Aneurin Caradog ydy enw fo.
O, Aneurin, allai fi dychmygu beth yn mynd trwy dy feddwl oh. di ar y foment yna'n clywed, ti'n oh. chdi'n gwybod yn amlwg ond i godi o flaen pawb fel yna. Ie, yeah, wel, fel o'n i'n gweithio ti gyda fach, es i bach yn ddagreuol a bod yn onest ar ddiwedd y feirniadaeth, a wedyn sylweddoli iachach ma'r cyrn yn mynd i ganu mewn ryw eiliad nawr. so rai' fi godi a uh, ie. Yeah. Ond um, o'n i fel o'n i'n chwerthin a byddai'n uh, fythgofiadwy y dyfyniad gan Geraint Llifon. Wel, na i mo'i gadw fan hir, gan bod yn gwybod bod yna fabi ar y ffordd hefyd. Wel, ia, a dydy'r babi heb gyrraedd eto, na, of gwrs, na. Na, na ni, na ni frisiau sôn am hynny. Ond Ia, ti'n gwybod, sut yd- yy pa mor anodd oedd e i gadw'r gyfrinach 'na, yn enwedig ella ar y diwrnod ar y dy' Gwener yn cyrraedd yma i fatha Ma' 'na sôn a ma' 'na wastad os ch- ia os ma' pobol yn gwbod bo' chi'n gallu cangynneddu chi'n ch'mod yym ond nes i dim ond sôn wrth yy 'y nheulu fe wedes i wrth 'y mrawd unwaith o'n i'n gwbod bod e'n mynd draw ar 'i wylie ganol Gorffennaf i Lydaw at mam a dad Fel bod dim siawns i'r i'r gyfrinach fynd rownd Pontypridd, ond o'n i'n falch iawn o rannu gyda nhw. A wedyn yy cyrraedd y Maes, wnaethon ni... o'n i'n gwybod tasen ni'n mynd, ma' 'na bobl craff yn Steddfod does, tasen ni yna ddechrau'r dydd yn yy cerdded rownd fy fy ngwraig hynod feichiog a fy merch wedi gwisgo'n smart a fy rhieni o Lydaw a'r fam yng Nghyfraith o Fangor o Dal-y-bont, Dy- Dyffryn Ogwen, Yy, bydde 'di bod yn, yy, yn yffachol o gliw, bydde fe. Felly, gyrhaeddon ni chwarter wedi tri, ond neb yy, rywfaint o banics, achos yn y car ar y ffordd draw, dath cyhoeddiad ar y ra- drwy'r radio, mae maes parcio un a tri yn llawn. A o'n i'n gwybod le o'n i'n mynd i faes parcio tri drwy'r wythnos, o'n i'n ôl i'r ffach gols. A wedyn oedd mam Gary Owen, yy, bbc, yn y maes parcio'n aros am y bus wennol. o'n i'n o'n i o'n i'n sôn wrth Gary ar Twitter, O'n i, wel, es i dy fam ar y ar y bys a wedodd e, ti'n gwbo, ti'n meddwl bo fi 'eb glywed am y stori 'ma? O'n i 'eb ystyried ond yym ie mae'n yy... Ie gwych ynde? Rhyfeddol ag wedyn dath Mister Pennant 'i hun mewn i'r pafiliwn chwilio am set ag ishte reit ar 'yn mlan i. Ie Gerallt Pennant ni heb wbod wrth gwrs ynde? Ag o'dd e 'di bod yn trio darganfod y gwir odd i ganol yr wthnos ymlan. Wel wrth gwrs ti'n ca'l y gadar Y gadar er cof am Dic Jones. A ma' rai' ni ofyn, lle ma'r gadar? Ydi 'di ca'l 'i ffendio 'i lle yn y tŷ yn neis? Odi, o'n i'n meddwl tan heno bod 'i yn y lle delfrydol, achos fi 'di amddiffyn 'i rag y gath gynta i gyd, mae 'nghader yr Urdd i'n chills fel ma'n gweud yn Sir Gâr, mae'r gath 'di sgraban yr upholstery, felly fi 'di gorchuddio fe fel dw- a ni'n cau'r gath mas. Ond mae'r gader ger y reiddiadur, fel ma' llun hales i at yy Jean Jones yr Hendre ar yy Facebook yn ngwraig, ac yy ma' Mae 'na neges 'di dod gan y sâr, drwy Jean, drwy Emyr Penlan heno, i weud, alli di symud i o fan'na, achos mae'n rhy agor at y reiddiadur, at y radiator, a bydd y pren yn warpo. Da ni'n gweld y sîn yma! Mae'n rhy official wrth i fodd, nath i lwyth o stumie, ond mae'n i ail asesu le fydd i y gader yn mynd, ond mae'r gader 'di bwydo mewn i wneuthuriad y gerdd hefyd, o'n i'n teimlo bod e'n addas achos bod y gader yn cael ei roi gan deulu'r Hendre, i fynd â ni i'r Hendre, Ac oedd hwnna, yr pennill dyfynnwyd yn sôn am yr adar angau, y drones, a dyfynnwyd gan Tudur Dylan o'r Llwyfan yn deillio o brofiad ffilmog gyda heno. Yym, felly mae yna gymaint o gyfuniadau o bethau. Ar amser, fi wedi cael dan nawdd y Coleg Cymraeg yn Adran Gymraeg Prifysgol Abertawe nawr i weithio ar farddoni a'r PhD yn llawn amser, ond y profiadau fi wedi cael fan hyn hefyd, mae i gyd wedi bwydo mewn. Yndi. Ia gwych wel yy f- wrth gwrs 'dan ni yma i gyd o'r tîm heno mor mor falch ohona chdi Aneurin felly be' nesa i Breifar dwyt ti mynd i drio eto be' 'di be' 'di'r bwriad? O na dwi 'di gweud wrtho Nina nawr dwi dwi 'di trio eitha tipyn o withie ar y gader a 'di dod agosa llynedd a wedyn yy ma' yy cyrra- d- 'na ni yw. sut hefyd mae dyn yn gallu cystadlu gyda ennill cader Dic sy'n gysylltiedig â Dic Jones. Felly flwyddyn nesa dwi ddim am gystadlu am y gader. Ond yy... Lacio, ie. Ie dwi'm yn gwbod ie un cam ar y tro.
Dyna chdi wrth gwrs. Wel...